Mançester Ýunaýted taryhda ilkinji gezek masgara boldy. El Klasiko Real Madridiň tarapynda. Salah özüniň iň gowy oýnuny görkezýär. Ýuwentus soňky sekuntlarda utulyşdan halas bolýar we başgalar şu bölümimizde. Elleri ýokaryk galdyryp laýk basýas, agza bolmadygyňyz bar bolsa agza bolup täzelikleri sypdyrmazlyk üçin jaňjagazy basýas. Futbol täzelikleriň ýedinji bölümini bolsa başlaýas. Mançester Ýunaýted öz öýünde masgara boldy. Angliýanyň çempionatynda Liwerpulyň garşysyna oýnalan oýunda bäş nol hasaby bilen utuldy. Oýnuň ikinji taýmynda Pogba çykyp kömek etjek boldy, ýöne olam oýnuň düzgünini bozup, gyzyl kart alyp meýdançany terk edip gitdi. Indi-ä hakyky Zidanyň geler wagty boldumyka diýýän. Siz nähili pikir edýäňiz dostlar, teswirde belläň! El Klasiko Real Madridiň tarapynda. Real Madrid Kamp Nouda iki-bir hasaby bilen Barselonany utýar. Barselonanyň janköýerleri üçin agyr ýagdaý. Kuman bolsa ahyrsoňy ýörär, ol diňe azajyk wagtyň gürrüňi. Ýuwentus Inter Milan bilen geçirilen seriýanyň çempionatynda soňky minutlarda Dibalaň penaltiden gol urmagy bilen utulyşdan halas boldy. Oýnuň hasaby bolsa bir-bir bolup tamamlandy. Russiýanyň çempionatynda Zenit bilen Spartak duşuşdy. Oýun ýedi bir hasaby bilen Zenitiň moskwaly Spartagy ýok etmek bilen bagly boldy. Oýunda Serdar hem iki goluny urup, dubl etdi. Suares indiki möwsüm Amerikanyň MLS çempionatyna geçer. Ol çempionatyň Inter Maýami diýen Bekhemiň topary Suareze dalaşgärlik edýär. Suarez Ýewropada meň pikirimçe ýene iki-üç ýyl oýnamalydy. Amerika gidip çöker we karýerasyny tamamlaýmasa. Oýunçyň özi barada aýdanymyzda Real Sosiedad bilen soňky oýnuna geçirilen duşuşykda dubl etdi we Atletiko Madridi halas etdi. Oýnuň hasaby bolsa iki-iki bolup gutardy. Kristiano Ronaldo Liwerpuldan utulandan soň, oň adyna kän kritika boldy. Esasanam nerwi çydaman bir epizodda oýnuň düzgünini pozup, Liwerpulyň oýunçysyny ýatan ýerde pökgä saryp depmegi. Oýundan soň bolsa bu oýuna öz pikirini şeýle diýip aýtdy. Käwagty görüşýän oýnumyzda biz gerekli netijäni alyp bilemzok. Käwagty bolsa tablodaky hasap biziň isleýşimiz ýaly däl. Bu netijä biz jogapkär. Diňe biz başga hiç kim. Biziň ajaýyp muşdaklarymyz hemişeki ýaly bizi gowy goldaýarlar. Olar toparyň gowy netije almagyna mynasyp, has gowy netije almagyna mynasyp we biz muşdaklarymyzyň garaşýan netijesini görkezäýmeli. Wagt geldi diýip, Instagram sahypasyny portugaliýaly ýyldyz belleýär. Geçen hepde gyzykly oýunlar kän boldy, olaryň netijelerini bolsa size aýdyp geçeýin. Çempionlar ligasy bilen başlaýarys. Çempionlar ligasynda geçen hepdede Atletiko Madrid bilen Liwerpul duşdy. Duşuşyk üç iki hasaby bilen Liwerpulyň hasabyna gutardy. Ondan başga-da Mançester Ýunaýted bilen Atalanta oýnady, ol oýun hem üç iki hasap bilen Mançesteriň hasabyna gutardy. We PSŽ bilen Leýpsig, ol hem üç iki hasaby bilen gaty çekeleşikli oýun boldy. Galanlary bolsa ekranyňyzda dostlar. Ýewropaň iň güýçli çempionatlarynda bolsa dowam edýäs, Liga birdäki oýunlar ekranlaryňyzda dostlar. La Ligada, La Ligada-da El Klasiko gowy oýun boldy, Atletiko Madrid bilen Real Sosiedad. Bundesliganyň oýunlarynyň netijeleri bolsa şulardan ybarat. Barklaýs Angliýanyň çempionatynda bolsa oýunlaryň netijeleri şulardan ybarat. We seriýada, seriýada geçirilen duşuşyklaryň sanawy şulardan ybarat. Dowam edýäs. Mançester Sitiniň tälimçisi Pep Guardiola orta ýarymgoraçy Toni Krosy öz toparynda görmegi isleýär. Toni Krosuň Real Madrid bilen şertnamasy ýene iki ýyl bar. Hem oýunçyň özi, hem topary çalyşmak niýeti ýok. Ýöne Goal nokat kom çeşmesiniň aýtmagyna görä, Mançester Sitiniň ýolbaşçylary nemes oýunçynyň pikirini üýtgetmek üçin elinden gelenini etjekdigini aýdýarlar. Krossyň Mançester Sitiä geçmegi eýýäm indiki möwsümiň tomsunda hem bolup biler. Pep Gwardiola bolsa öz gezeginde Krossy näçe çalt topara getirsek şonça gowy bolar diýip Man Sitiniň ýolbaşçylaryna habar berdi. Soňky habarlar boýunça Antonio Konte Mançester Ýunaýtediň täze tälimçisi bolup biler. Mançesteriň ýolbaşçylarynyň ýarysy Sulşery goraýarlar, saklajak bolup işinde ýarysy bolsa aýyrjak bolýarlar. Bu barada Italiýanyň belli žurnalisti Fabrizio Romano habar berýär. Siz nähili pikir edýäňiz dostlar Antonio Konte gelse gowumy Mançestere ýa-da gelmese gowumy? Teswirde belläň! Dostlar, biz eýýäm futbol täzelikleriň ýedinji bölüminiň soňuna ýetip gelýäs. Halan bolsaňyz laýk goýup, teswir ýazyp, dostlaryňyz bilen paýlaşyp hem-de agza bolmadyklaryňyz aramyzda bar bolsa agza bolup, yzarlap bilersiňiz. Futbol täzelikleriniň täze bölümi bolsa her hepdäň birinji güni geler diýip, toparymyzyň adyndan habar berýäs. Öňümizdäki dördünji gün Lionel Messi barada hem täze wideo geljekdigini habar berýäs. TikTokdaky dostlarymyza bir haýyşym bar, eýýäm iki müň adamdan geçdik, YouTube sahypamyza geçip yzarlasaňyz hem hoşal bolarys. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun! Indiki bölümde görüşýänçäk hoş sag boluň.